Haçan biz beýle kyýamaty öz boýnumyza aldyk? Haçan biziň men-men diýen daglary sarsdyran türkmen ärlerimiz o derejede ownady? Arada, ýalňyşmasam TikTokda biri stories paýlaşypdyr, ýagny bir wakany aýdyp berýärdi. Bir gyz bilen bir oglan dört ýyllap halaşypdyrlar. Ýaňky bular dört ýyllap halaşan döwürlerinde bile surata düşüpdirler, bileräk akkauntlarynda paýlaşyp. aýdypdyrlar. Ýöne dört ýyldan soň bir zatlar sebäp bolup, bularyň ýoly aýrylyşýar, bular soň gürleşmesini, halaşmasyny bes edýärler. Birnäçe wagtdan soň, ýalňyşmasam, şol aýdyp beren adamyň gürrüňine laýyklykda, bir-bir ýarym ýyldan soň bu gyzyň durmuşynda başga bir erkek kişi, erkek oglan peýda bolýar. Bular birnäçe wagtyň dowamynda gürleşip, özara tanşyp gezýärler, ahyrynda ol oglan şoňa öýlenmek isleýändigini bildirip, hatda guda bolýar, gudaçylyga adam ugratýar. Şol döwürde intäk toýy bolmazyndan öň ýaňky dört ýyllap öňki halaşan ýigidi şo gyz bilen şonça wagt öňki düşen suratlarynyň birini şol oglana soňky şo gyza öýlenjek bolýan oglany tapyp şoňa suratyny ugradyp meň bilenem halaşdy şoňa öýlenjek bolýaňmy diýip ony gijjeläp gaharyny getirýärdi. Şeýle bir ýüregimi agyrdan zat-da, ozal başda şo birinji oglan şo gyz bilen halaşanda näme özüniň diňe halaşmak adyny ýa-da söýgülim bar adyny almak üçin halaşdymyka? Ynha görüp otursaň, şol gyza nähili sözleri berendir, şol gyza nähili sözler bilen gyzy ynandyrandyr özüne. Onsoň ýaňky. Oglunyň suw orta çykyp, şol suraty görkezmeginiň netijesinde gudaçylygam pozulýar, ol soňky oglanam o gyzy almakdan ýüz dönderýär. Indi meň beresim gelýän sorag bar-da, şu taýda hatda şol wakany aýdyp beren adamam gyzlar ar-namysyňyzy goraň, mertebäňizi goraň diýip gyzlary kötekleýär-dä. Şeýleräk bir sorag ýüze çykýar bärde. Gyzlaň hemmesi ar-namysyny gorap, hiç kime ýüz bermän, hiç kim bilen halaşman, gürleşmän gatnaşyk etmän otursa dünýe düzelýämi? Meseläň bar sebäbi gyzlaň özlerine söz berýän erkeklere ynanmaklarymy? Onda bu diýmek biz hiç haçan garşymyzdaky erkek kişä ynanmak esasanam gyz taraba ynanmak bir hili mahsus däl hereket bolýar. Onda nädip bular maşgala bolmaly? Onda nädip geljekki nesil önmeli? Onda nädip jemgyýet dowam etmeli. Onuňam ýene bir sorag beresim gelýär. Şol gyzyň birinji söýgülisi şo suraty saklap, onam soň getirip onuň durmuşa çykaýmak mümkinçiligi bar bolan oglana görkezdi, bolýa etdi. Näme düşdi şol oglana? Şol oglanyň boýy uzaldymyka? Ýa maly-mülki artdymyka? Ýa-da at-abraýy artdymyka? Aslyýetinde şu erkekler öz aralarynda sögüşenlerinde, E, heleý-ow sen-ow, heleýçe-de ýok diýen sözleri ulanýarlar-da. Ýöne birhili şo wakany eşitdim welin ýaňky gyz iki erkekdenem has artyk gelipdir. Soňky erkegiňem birhili nirde ýok bir ownuk adamyň görkezen suratyna, aýdan gepine gidip özüniň söýgüli ýaryny, söýýän men seni diýip gözüniň monjugyna deňäp ýören ýaryny taşladygy bolýar. Indi men şu iki erkekde hiç hili tapawut göremok. Birinji erkek dogry ol birazajyk heleýdenem has pes derejä düşüp şermendelik etýä. Ýöne ikinji erkek has paýhaslyrak bolup, haýsy adamyň taryhy ýok, haýsy adamyň geçmişi ýok diýip gözüni ýumyp, şol erkegem gaýdyp galan ömrüne şo gyzyň adyny tutubilmez ýaly ýagdaý döredip, o gyzam allanäme edip eliniň aýasynda saklap ýaşan bolsa nähili bolardy. Şol gyzyň mertebesini goradygy bolardy. Ýaşuly halypalarymyzyň şeýle bir belläp geçýän şygry bar-da, Sorasaň aýdaýyn, kyýamat nedir? Erkekler ownasa, kyýamat şodur. Her başy telpekle goýmagyn gadyr, bäş telpegi bir gyňaja daňyp git. Gözelligi sor bagryňa, öýkenme, söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme.
Ýene-de bir iň köp soralýan soraglaryň biri aýal maşgala gazanýan puluny näme etmeli? Aýal maşgala gazanýan puluny maşgalasyny eklemeli, öýe harjamaly diýen zat ýok. Bir aýal maşgala islese işläp biler, islese öýde oturyp biler. Işleýän, halal gazanýan puluny iň gowy bolarak, Size maslahatymyz altyna öwrüp özüňizi altyn edip almagyňyzy maslahat berýäs. Käbir aýal doganlarymyz ýazýar men işleýän, çagalamy ekleýän diýýärler, öýe harjaýan diýýärler, ýagny erkekler öýe pul getirenok diýýärler ýa pullaryny özleri harjaýar diýýärler. Bir maşgalanyň, ýagny eklenji erkege baglydyr. Ýagny erkek bir maşgalany saklamaly, gazanjy, işlemeli, etmeli, çagalaryny, maşgalasyny iýýän zady bilen iýdirmeli, giýýän zadyny giýdirmeli. Biziň öz yslam medeniýetimiz şon ýalakdyr. Aýal islese işläp biler, islese öýde oturyp biler. Gazanýan pulunam aýdyşymyz ýalak toplap, altyna öwürsin, özünde saklasyn. Gerek bolsa, ýoldaşy bir ulag aljak bolar ýa bir jaý aljak bolar, şonda öz göwnüne görä istese kömek edip biler, istese kömek etmän biler. Ýagny hökmany ýagdaýda bir maşga, bir aýal maşgala işlemeli, çagasyna seretmeli, erkege kömek etmeli, goldamaly diýen zat ýok. Şonuň üçin köp aýal doganlarymyz aýdýar şu meselede kynçylyk çekýärler. Allahym ählimize Haýyrly gazançlar, bereketli gazançlar nesip etsin.
Bu gün men siz bilen arzuwlaň, ynamyň güýji hakynda gürrüň etjek. Bahymjak gürrüň edeýin, sizem diňläň, indi soň uruşbym-a tiktogyň içi. Karoçi, bir gün şu iki komatyma göçmäkäm, dileg edip ýörün. Dileg edip ýörün. Tesbi sanaýadym, ony aýtdym. Burkut baba bardym öwlä. Ýykylýan öwlämdä Burkutbaba bardym, her kim jaý ýasap goýupdyrlar. Kardondan, ýene bir zatdan, palçykdan satyn alnan jaýlar bar. Garaz, özüňiz bilýäňiz-ä, goýulýar şoňalak. I menem indiki gezek gelemde Burkutbaba jana, menem bir jaý niýetläp otyryn diýdim, iki komata göçer ýalak, menem bir zat edeýin diýdim-de, aldym, kubikdan jaý ýasadym. Çagalar kubikleri bolýar-a, Şeýle ýasy-ýasy şeýle-şeýle datly. Şonda şeýle jaý ýasadym, akja jaý ýasadym-da ertik gaýtdym, Burkut baba jan, menem jaýym giňeldeýin diýip dileg etip gaýtdymmy? Öň oňňaly zat ýokdy, kubikden ýasap goýýan ýokdy, asla, başga ýerde bolsa-da men göremok. Soň dört-bäş günden bardym welin, ynanmarsyňyz-da, o wagtam ýapykdy, wirus döwri-dä, Şeýle meňki ýaly kubikler düzüp goýaýypdyrlar adamlar. Dileg etmek üçin. Ony Alla jan diýdim. Znaçit meň dilegim kabul boljakdyr diýdim. Ynanmarsyňyz. Prosta ynanmarsyňyz. Men Zähmet çekmeli zat etmeli şonda arzuwly ýok men zähmet çekmedim maňa prosta naslestvo geldi azrak neme geldi satyp pula urup bolaýjak zat geldi maňa hiç ýerden pikir etmeýän ýerimden i men şo zady satyp jaýymy öwürdim. Indi men şu jaýymy nädip saklaýan? Aýdyp bereýin. Her bir kerpiçime, her bir burjumda Allaň ady, Allaň adyny siňdiresim gelýä. Özüm namaz okaýanmy? Her ýyl möwrit çykardýan. Üç ýyl boldy-da, şu ýyl galym. Iki ýyl gelenim bäri möwrit çykardyp otyrynmy? Tebärekler, onnoň pitre, näme ol, hudaý ol, bişirilýär ana. Hudaý ol, paýlamak. Kokun, kokunyň ysyn çykarmak, hökman ysyn çykarmak. Ýüzärlik tütedemde-de şunalak priloženiýa bane. Ýüzärlik tütedip durkamam şu dogany öýümde ýaňlandyrýan. Garaz meň öýümde dogalar, Allaň ady ýaňlanyp durmagyny isleýän. Men nähili sabrmeni bolsamam, serediň meň durmuşym, öýüm, gurnaşyma serediň adamlar. Bilemok, şo meň ýüregime guýulypdyr, men şo zatlara ynanýan, başga-da kän yrymlar bar meň öýümde din bilen baglanyşykly. Garaz şoň al ony men ikinji bölümde aýdyp bererin.
Öňem bir musulman adam giçlik metjide gidip namaz okap geleýin diýip ýola rowana bolýar. Ýolum garaňky bolansoň bir tümlük ýerden geçende, ýer palçyk eken, bulam ýaňky palçyga taýyp ýykylýar, eşiklerini hapalaýar, bu durşuma metjide baryp bilmerin diýip öýüne gaýdyp, eşiklerini çalşyp, täretinem täzeläp, täzeden metjide ýöräp, ýöräp başlaýar. Ýene ýaňky tümlük ýere baryp ýene ýykylýar. Ýene täzeden öýüne gaýdyp, eşigini çalşyp, täretinem täzeläp, täzeden metjide tarap ýöräp başlaýar welin, ýaňky tümlük ýere golaýlanda, bir öwüşgin görýär, ýagtylyk. Görse, bir adam, eli çyraly, ýaňky palçykdan taýmasyn diýip garaşyp duran eken, onda bulam, Sen näme üçin, sen kim bolarsyň? diýip sorasa, Men seni ýaňy iki gezek şu taýda taýyp ýykylanyňy gördüm, indi üçünji gezek bir ýykylmasyn diýip, kömege geldim, ýoluňy ýagtyldaýyn diýip diýýär. Ony gowy edipsiň, sag bol diýip, metjide barýan bolsaň ýör, bile gideýin diýip, ýaňkylar metjide bile ýöreýärler. Metjide barýar, ýaňky musulman adam namaza durýar welin, üns berýär, namaza durmanka, gapdalynda gelen adam namaz okajagam bolanok, gapdaly çekilip dur diýýär. Onda bulam, Sen näme üçin okaňok namazyňy, gel namaz okala, metjide geleniňe görä beýdip durma diýýär welin, Ýok diýýär men şeýtan diýýär. Men namaz okamaýan diýýär. Onda ýaňky musulman onuň şeýtandygyny eşidip aňk-taňk bolýardy, e sen şeýtan bolsaň näme üçin meň ýolumy ýagtyldyp maňa kömek etdiň diýip haýran galyp soraýar welin şonda şeýtanam jogap berýär. Sebäbi sen birinji gezek şo taýda ýykylyp öýüňe gaýdyp eşigiňi çykaryp täzeläp Täretin täzeläp, metjide ýöräp başlan wagtyň o herekediň üçin Allatagalla seň günäleňi bagyşlady diýýär. Ikinji gezek şol hereket gaýtalanyň üçin bolsa, Allatagalla seň ähli maşgalaň günälerini bagyşlady diýýär. Menem diýýär, üçünji gezegem sen şol herekedi gaýtalap, Allatagallaňam diýýär, köp adamlaryň günäsini bagyşlamagyny islemedim, şoň üçinem elim çyraly,